this is the introduction, I just... Ti'n trio bod yn ffurfiol? Yeah, just, you know, fel pobl yn reassured bod fi yma i fod yn broffesiynol. Okay.
Yeah.
Wyt ti'n mynd i stico gyda Catrin uh, Morris? Ni weld pa mor relax fi'n dechrau teimlo, yn yeah. ni'n mewn i'r flow o'r fersiwn newydd o ni. Yeah. Yeah.
There is, I mean, therein lies the confusion bod dyn ni'r un enw. Oh yeah.

Y balloons.
Y balloons.
So, fel chi'n gwybod, fi'n treulio hanner fy amser yn mm. Bristol, pretty much. Ydy e'n 50-50? Na.
Cos, o be, o ran... Faint amser chi'n treulio ym mhob? Wel, obviously, fel, ni ddim yn gael ei gilydd gymaint yn yr wythnos, cos mae dyn ni gwaith, fel, weird hours gwaith hefyd. Yeah. So, um, yeah, I'd say mae'n eitha hafal. Aww. Yeah, yeah mae'n pretty much 50-50, really. Awesome. Ond...
Quality, babe.
Mae Rachel yn symud fan hyn in the next month or two. Like, definitely. Like, for sure. Mm, for sure. Oh my god, so ydy hi wedi ffeid o swydd? Mae hi wed... Wel, there's a couple of things. Gallu ddi wastad neu fel gwaith Bits, hi yeah. fel... Mae'n ma gweithio fel bank, en, uh, ddim mewn bank. Fel, it's like, kind of like freelance. yeah, os ti'n freelance. so, yeah.
Um, so mae'n neud o la anyway, um, ond yeah, mae yna few things falle yn digwydd. O, oh, ie, yeah, mae yna mor yeah, exciting. Ie, yeah, mae e. So, Yay. just angen sortio, ti'n modd, rhywun arall i cymryd dros yeah. o beth So, um, yeah, dyna pam fi ddim yn siŵr exactly pryd, ond, yeah, just buzzing. Mae hwnna fel yeah. law y pod yma nawr, yw pryd bydd y reit yn symud. Fi'n gwybod, ond o ti'n trio perswadio fi... Oh my god, fel misoedd yn ôl. Na, na, na.

What if we put things back where we got them? O fi fel, do you know what? Mae hwnna'n reit gyda'r un fel spirit, honestly. Ti'n meddwl? Nes i ddeud, nes i ffyn, oedd na TikTok the other day, yeah. um, oedd e'n merch oedd yn fel, um, oh, sa'n cofio be oedd e fel, y caption i be bynnag, ond rhywbeth yeah. i'n neud a, like, why do men do this, or why does my boyfriend do this? Mm. A mae jyst yn fideo hi, jyst yn rhoi pethau

I don't know, mae'n... Fi'n really hoffi e, for starters. Yeah. A mae'n teimlo fel... So, the big rhan o sort of ni'n dod at yn gilydd yeah. ysdyn first date ni'n Bristol yeah. a stuff, so mae fe fel... Mae'n mynd i fod yn fel nostalgic pan, ti'n os chi'n mynd nôl, well, you will go back, ond pan oh, chi'n yeah, mynd nôl, mae'n mynd i fod yn fel... O, cofio pan nathon ni... Fel, fel hwnna, anyway, na bod ni'n gwybod bod ni'n yeah. bod hi'n symud. Ni fel... Dwi'n blaen nathon ni sgwto, achos yn Bristol, mae ma dyn nhw um, electric scooters yng Nghaerdydd dros dim, achos ni ddim yn gwybod sut i ofalu rôl pethau, well, evidently. Wel, mae pobl yn dweud nhw, na gynnau. Yeah. That's why we can't have nice things. Yeah. Ond yn Bristol, mae pobl actually yn gyfalu rôl shit nhw, so mae'n dyn nhw

Oh, uh, a mae'r...
Eternal Sunshine of... Na, forget it. Fi ddim diolch gwybod. Fi ddim pan fi'n gas, fi ddim gwybod bod dim ffilms. Wyt ti ddim?
Na, hwn yn boddro oh.
Hywel Llion, mwy na dim byd, ffrinni Hywel. Bys ni'n Mae'n... meddwl bys ti wedi bod yn fel, I don't know, ffilm i gael in your day. Twa, byw yn Craig, e, dim lot i wneud. Nes i wneud un ffilm module. Iawn, yeah, I've got the attention span. Mae nhw'n hir. Oh, yeah, true, mae nhw'n hir.
Mae nhw'n hir. Yeah, yeah. Fi methu mynd i fel cinema rhagor. Oh, dyna'r un fi'n gallu gwylio ffilm. Oh.
Na, fi methu neud cinema achos ti'n teimlo fel ti'n trapped yn y gada, ti'n methu gada. The other day, is i weld, sorry, real tangent, is i weld Freaky a Friday, yr un newydd. Fi eisiau gweld hwnna. Mae'n good, a, um, oh, damn, dyl sy'n ni wedi gofyn ti dod, oedd gen i Talking Spar oh. yn Everyman hefyd. Boosh. So, oedd ti Talking Spar yn Everyman? Achos is i brynu Talking meddwl, Sam will come see this with me, didn't check with her, idiot, ac i ffwrdd.

Wythnos diwetha ti'n gweud se oedd dyty private drive massive, so oedd dim dyty, oh, en, uh, dim dyty street sorry, name. Barely a car park. a nawr, ti dim ond yn mynd i'r cinema, ti'n mynd i'r everyman. Mae'r everyman yn neis, mae fe'n treat. Mae'n lyflu, ie. Yn lle oedd ni'n siarad before, before we went on to that, y balloons, fiesta. Ys ti i'r cinema? Ie, ond oedden ni'n siarad am rhywbeth arall cyn. O, oh, fi'n yn gwybod. Oh. Ei, gathen nhw trwbl gyda'r balloons. Nes ti weld bod un di crasio mewn i ysgol? Nes i weld hwn.
Nath un o beth oedd pawb yn oce? Ia. Oh.
Cos maen nhw'n mynd yn rili really ganol yn y bore. Maen nhw'n mynd am ah, chwech o'r gloch y bore. So, dim really so chwech gloch y bore a chwech gloch y nos. So, oedd neb yna. Ond... Chwech gloch y nos is risky. Maen nhw'n eitha brysur pryd ni. Yeah, wel, fi'n mynd gwybod... Peaked in a times.
I know, I don't really get...

mae yna bit ble maen nhw'n da fel y festival, a mae where they all take off from a stuff. Yeah. Ond fi erioed i bod i hwnna, ni jyst i mynd lan i'r oh, fel observatory.
Oh, yeah, okay.
a Bristol Suspension Bridge. Oh, so, nice. Yeah, beautiful.
Oh, Neu'r harbour.
Yeah.
Wel, pan ti'n local, ti'n gwybod y spots fel yna. Ti'n gwybod fel yr ôl. Yeah. yeah. Ti'n gwybod beth, mae, er, er bod fi wedi bod na, well, let's say about 25 of the last weekends. Yeah.
Um, out, of, out of the last year. Yeah. Mae geography fi yn absolutely Fi yr un fath, fi yr un fath. Fi wedi bod i Brista countless times, and I've been mas o Brista trwy labs of uni. Could not tell you where's Bristol Temple Meads. Couldn't tell you. Oh, na.
Maps bob tro. Oh yeah, 100%. Fi teimlo fel, ti angen really byw rhywle o leia fel three months cyn yeah. dod yn abod rhywle'n digon da. Ie, yeah, ie. Yeah. O, dyna mm. ni'r balloons. A unrhyw beth allan dibyn oesnos? Well, be nes i?
Be nes i? Slash pethefnos, cos fi... Pethefnos, ie, fi heb gweld ti. Um, Mae'n teimlo fel dim lot. Fi wedi bod yn fel restore o. OK, yeah, yeah. Mae yn strength. A nath Sam fynd i ffwrdd, achos oedd lot o ffrind hi'n troi'n 30 um, yn yr wythnos yn nesaf. So nath nhw gyd fynd i ffwrdd i'r Cotswolds. I love the Cotswolds. Love. A oedd nhw'n mewn tîm mawr efo'i gilydd. Good vibe. So ges i Girls Weekend yeah. ar ben fy hun. Cinema ar ben fy hun. Sunbathing, sa'n gwybod os ti'n gallu gweld y tan. Yeah.
Diolch, thank you. Uh, a... Ti'n wastad yn tan, jyst weithiau mae ddim yn... Oh, really? naturiol.
Oh, yeah. Weithiau, most of the time. Um, Ond, yeah, yeah, yeah, still tan, Still tan, yeah.
A, o, ti'n be, nes i um, peintio, cos you know I love DIY, peintio'r mm. um, safell gwely and pulled a muscle in my chest lle o'n i'n meddwl o'n i'n cael heart attack. Oh,

Shall I tell you, fi ddim yn gwybod beth oedd e. Na, na fi, ond fi wedi bod yn gweld e pob man. Pob man. I'r pwynt nes i dechrau gwrando ar podcast nhw. It's a, not quite not 100% for me.
There's parts of it, ni fel, yeah, funny, ond it's very highbrow. Not very highbrow, sorry. Mae'n eitha highbrow, oh, ond oh, gyda comedic edge. Mae'n siarad am fel theatre o stuff, which is oh, like... Oh, nice. Well, cos yeah. mae Bowen... Yeah.
Bowen...
Yr un sydd ar SNL neu'r un arall? I never know which one's which. Oedd e yn Wicked?
A falle ddim yr SNL guy then. Right. Falle. Um, ond, o'n i moyn... Fi'n mynd i ddod trusty laptop fi mas. Achos... Mae'r Las Culturistas yn award show. Ydy. A mae'r podcast yma really great os chi'n into fel culture yeah. in America, specifically. into culture. Um, I could relate. Which, assuming bod chi yn, achos bod chi'n gwrando ar hwn. Obviously, yeah, hi brow.
Um, a maen nhw'n, maen nhw wedi bod yn hostio gwobrau hun, yeah. um, am eitha tipyn, actually, a few years, ond dyma'r tro gyntaf iddyn nhw stream o fe.

did not understand the assignment. A wedyn Tina, Tina Fey, got her instructions from Amy Poehler. Class. Oh, really funny. I love Amy Poehler. Fi newydd ordro llyfr hi. I ga, cos fi'n mynd â gwyliau mewn tair wythnos. Oh. I want to have, I want to be phone ban. I just, just darllen llyfr oh, am wythnos. Ble chi'n mynd, by the way?
Gran Canaria.
Ie. Am, am yr mis diwetha ers i ni bwcio fe, every few hours, we just go Gran Can, babe. Because we're like, we just want to be Ti'n aros, edrych mlaen. on a sunbed, mm. dim sunbed, ti'n beth fi'n meddwl, yn yr hael, ar gwely. Yeah, sun lounger. Sun lounger, ie, ie, ie. Ond o'n i eisiau circle back to Last Call to Roosters. Yeah. Be bys e fel awards? Be bys ni'n galw awards ni? So os ti'n meddwl am fel Tina Turner Legend Award, fi'n teimlo bys e fel, I don't know, the Many Faces of Carol Parry Jones Award. Achos mae hi'n neud oes o cymeriadau, dim achos hi'n fel two-faced neu rhywbeth, can I just clarify? Oh my god! Na, na, na, yeah, no, no, no, no, no. she does yes, yes, yes. character acting. Yeah, yeah, yeah. Neu fel, a, a Nation Sweetheart sponsored by Ellen Fleer Award.

Yeah, but... Falle gawn ni vote, actually. Fi'n meddwl dylen ni, dylen ni cael yeah. vote ar fel Instagram a stwff pan newn ni, beth os newn ni rhai fel ti a diwedd y flwyddyn? Love, fel, one year anniversary. Yeah.
Fel round up. Oh yeah, and one yeah, year yeah, anniversary. Yeah, yeah. yeah round up. Ond be arall a ddigwydd ar yr awards, a fi moyn dod o hwn lan i ti hefyd. Okay. A ti probably wedi gweld hyn os oh, ti gweld Oh, I don't e. know though.
Ben Platt yn neud cyfro Diet Pepsi.

Chos os ni moyn iddo fe fod yn eitha fel accessible i um, twa, the gay scene. Wel, I guess dwi e ddim yn gorfod bod yn just pobl... Na, gallai fod yn just Cymraeg. Wel, neu pwy bynnag. na, na, na, but I still think it should be LGBT LGBTQ focus. Yeah.
Yeah. Yeah, ond hynny yw, fel, ni lli dewis roi fel award i Rally Rap.

yn um, top of the singles charts yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. So, yes, the lesbians. Nhw. Mae Renaissance dal yma, alive and kicking. Renaissance.
Renee!
Da. Sons. Sydd yn kind of fel, swnio fel songs. Ydy. You know?
oh, yeah. Ar Ben Platt. A fi'n gobeithio chi gyd wedi gwrando. Ti'n dweud ar Ben Platt? Ar Ben Platt. Oh my god. That's an award. Oh my god. Os oedd Dyfi, os oedd e'n siarad Cymraeg, A oedd e'n gallu coginio. Oh, yeah, Can you imagine pa mor gloi bydde fe'n cael cyfres as Pedro X slash Roger oh. Cymru o'r enw ar, ar ben plat. Gyda ben plat. Sioe newydd, mae rhywun arall fel Rach yn coginio, ond ben plat yn chwarae yn y cefndir. Mae gyd yn themed, themed rownd gyrfa. Gyrfa ben, ben plat. plat. It's... Os o'n i'n meddwl bod y podcast yma'n nish. Pitch Perfect, that was one.
Pitch Perfect, Dear Evan Hansen. Oedd e'n gli?
Na, falle oedd e ddim. Not to my recollection. You'd think... O'n i ddim yn gleek fy hun. O ti ddim? O'n i yn.
O'n i'n gwylio nhw. Nes i we- pan nath y first ddod allan oedd pawb yn gwylio fe. Oh yeah. Back Pan in o'n the i'n Don't ysgol. Stop Believin'. Yeah, Ie, ie, days, yeah. O ti'n cofio... O na, ti ddim yn gwylio fe. Ond oedd yr, yr storylines yn unhinged. Yeah. So nath fel, nath Rachel Berry, y prif um, cymeriad, Leo Ie. Shell, nath hi hala rhywun i crack den.

not okay. Na, ie.
Yeah. Na. Yeah, oh yeah, sy'n asgol eithaf, it's fine. Na, ond i fel, ydyn nhw yn coleg, still not really okay. Na, dal, oh.
I know. Oh, God.
Crazy, love that show though. Lesbians on efo ddo, yna.
Oh, Santana a Britney. Yeah. Na, stop, cos oedd hwnna actually yn fel loved their relationship. Really? Nath nhw'n gwneud cover Fleetwood Mac o... Ooh, Landslide? Landslide?

Um, oh, that's good. Mae'n wedi gweithio mas yn dda. I didn't even check pa diwrnod. Imagine o'n di llun. Oh, pam nes ti ddewis 27th? What? Why did I choose the 27th?
Surely this did... Oh, achos, achos, mae noson um, Chapel Roan yn Clyfr Bach, Pink Pony Club, Dyna pam! Yn digwydd ar yr un nos. Dyna pam! Mae unrhyw un yn... O'n i'n meddwl, ydych bod ti'n just check o pa ddwrnod yr wythnos yw e? Ie, o'n i eisiau cael knees up ar dydd llun. Na, achos, ie, a nes i check o, a nes the 27th of September. So, os mae pobl yn that way inclined ac eisiau mynd mas ar ôl, maen nhw'n gallu. Ond bydd pobl fel fi sy'n hen ac eisiau gwely yn mynd yn ôl. So, gwely. Ond mae eisiau ni ddweud wrth Griff slash Malfa Melys. Mawr melys, ie. Yeah. Yeah.
Fi, wel, fi wedi rhoi warning, ni eisiau gwneud hwn. Ie.
Fi di, fi di, fi di hefyd sôn wrth Griff o blaen, so... Nice.
Mm. Oh, how exciting. Very exciting.
Ie.
Um, yeah, byddwn am hwnna. Oes mynd i fod thema? Neu fe just hwn yw'r thema? Um, I suppose mae'n dibynnu ar os oes na thema yn Pink Pony Club.
yeah, fi meddwl mae just fel pop girlies, right? Yeah, I think weithiau maen nhw'n neud. Ydw i'n dynnu hwnna lan?

Fi'n hoffi gogeiddio, actually. Ie. Yeah. Ond, um, greu pa bod nhw'n all yn neud e. Ie. Yeah. Ond, anyway, wythnos diwethaf yn pen blwydd brawd bach fi, a oedd Aled, fy mrawd bach, yn sôn am se, oedd e'n meddwl bod wedi bod bach hard, hard done by, cos oedd e'n meddwl bod wedi cael llai o wersi nofio na ni. So anyway... Mae'n mor random i meddwl. I know, I know, I know. So anyway, that led to neithiwr, oedd mam, oedd mam, o, fi'n gwybod beth o'n i'n moyn neud. A mae dyn nhw fel files, mae'n sweet actually, a os fi'n cael plan, fi eisiau cofio neud hwn, cos oedd e'n quite funny edrych arno. Fel files gyda just holl certificates ni a stuff yn fe. Yeah. Fel swimming, stuff, stuff cerddoriaeth, whatever. Oh.
A es i, Oedden ni'n dal y tri ohonyn nhw, by the way. Oedd fel stacked on fan hyn. Nes i, o, efe fi yw'r un glas. Am ryw reswm, pan o'n i'n fel colour code o stuff, os o'n ni'n cael fel un o un yr un o rhywbeth. oedd Aled wastad yn cael pink neu coch, ond oedd Geraint wastad yn cael gwyrdd, ond ni wastad yn cael glas, cos hwnna fel ti lai yn ysgol, fel yeah, yeah, yeah, yeah. So oedd hwnna'n fel, I don't know, that's thing. A oedd, o'n i fel,

unwaith, ti'n gwybod, fi gyda ti o'n i'n siarad am ysteddfod a cystadlu yn ysteddfod. Ie, ie, ie. Ie, diwedd So wedyn, pan welais ti hwn, o'n i fel, oce, okay. so es i ddim ysteddfod yn Wrexham, os naethoch chi, naethoch chi joio? O ie, nes i ddim fynd chwaith. Oedd yn edrych fel good one, though. Oedd yn edrych yn really good one. O'n i'n yeah. coet fel FOMO. Ond, um, Ond nes i, right, fi'n meddwl nes i ddweud ti pryd ni bod fi di yn, uh, yn un penod diwethaf, bod fi di dod yn gyntaf yn y sir yn yr adrodd enwau. Ie. Yeah. Pan o'n i'n um, ysgol gynradd. Okay. A... Peaked. Peaked. Fully peaked. Wel, nes i ddim cael llwyfan. Oh, yn... so ddim hyd yn oed peaked. Ti'n mynd yr holl ffordd i ble bynnag mae'n gen. I know, a wedyn mae'n A wedyn ti jyst yn sefyll mewn fel neuadd pentref am chwech o gloch y bore, and then... Dyna fe. Os ti'n cael llwyfan, that's it. I know. Ti'n fel, okay, well, Brutal. Ond, o, oh, mae'r di newid nawr, though, yn do, cos mae pawb yn... Sy'n mynd, mae tri pavilion gyda nhw yn lle un mawr. Oh, no way. Ie, yeah, nath y newid yn ystod Covid, a oh, nawr oh, wow. mae pawb yn cael llwyfan os ti'n... Oh, yeah. that's good, actually. Ond llwyfan llai.

Um, ffurflen ffurniadu. Llefaru unigol, Catrin Herbert, oed deg i ddeuddeg. So blwyddyn pimp fi'n meddwl o'n i. Hang on.
Be? Bysa ni wedi bod yn yr un eisteddfod a ti. Byset.
Bysa, bysa bro mor ganog ti'n mynd.
Byset. Ddim yn yr un categori oedran. Na, na, na. Ond yn yr un un.
Na, yeah. hwnna'n ffynnu. Hwnna'n ffynnu. Oh my god, sorry, Karen. O, falle bod ti wedi gweld fi yn Sereni ar y llwyfan. O, oh, wei, na, dim yn gynradd. Sori, dim yn gynradd, yn gyfun bysen ni. Cos yn gynradd o'n i... Ond Eisteddfod Sir.
Oh yeah, okay.
Yeah, so, Blanford yeah. Vale of Glam. Oedd e Caerdydd ar fro, sorry, fucking hell. Right. That was...
Once again, Caerdydd ar fro. um, so yeah. Wel falle bydde ti wedi gweld fi yn... Um, Adrodd! Yn, yn cipio'r wobr gyntaf gyda'r gerdd Burger Brain, which by the way, o'n i'n cofio wneud e, o'n i'n cofio dweud Burger Brain gan Myrdd yn Aptaf, o'n i'n cofio hwnna, o'n i'n cofio... Dim o'r... Oedd e'n fel bod fi'n gweld e am y tro cyntaf erioed, it didn't ring a oh, single oh, wow. bell gyda fi o gwbl, a oedd e'n hir, oedd e'n mor hir, o'n i fel, sut nes i gofio hwnna? Pan o'n i'n ddeg, neu Be oedd yn mynd fel?
See if it rings a bell. Burger Brain,

beirniadaeth. And I will say, oedd ysgol gynradd ni ddim yn fel ysgol gynradd steddfod i iawn. Oedd, oedd, oedd ni'n neud y cwr, a ni'n yeah. okay ar y cwr weithio, ond oedd neb yn... Yn bod, ddim yn bothered. We weren't Tragana, is what I'm saying. Yeah. All right. Un o ffrindiau gorau fi yng Ngharl Llywelyn, was o'n enll popeth, uh, oh. Dion Tiag. She loves it pan mae hi'n agofio fi hwnna hefyd. Ond mae'n dweud, Dechrau da, yn hawlio sylw o'r cychwyn un. Ond, gwylia rhag bod yn ymosodol.
Which o'n i fel... Oscar yn nice am ddewis. Ond, ie, a do you know what? Na, fi ddim... Byrgyr brên is what I imagine. Byrgyr brên gyma.
Mae gen ti lot fawr o bresenoldeb ar lwyfan, ac yn amlwg yn mwynhau dy hun.

Probably achos oedd chi yn Steddfod. Oedd chi yn ysgol Steddfod. Wel, o'n i ddim yn gweld bod ni yn, but falle oedd ni. Achos oedd pawb, it was a big thing, fod yn deg. And don't lie to me, you had that CPJ connection. Don't oh, tell me did. that doesn't give you a little benefit uh, fan hyn, bach o gyngor. Wel, mae gwestai arbennig wedi dod mewn i, i'n helpu ni gyda'n perfformiad heddiw. As if bys y CPJ byth wedi defnyddio ei henw i O na, fi ddim yn gweud twyllo, ond fi'n siŵr o'n nhw falle wedi dod mewn a gweud, o, dyri... Na, na, genuine. Ti'n pwy oedd nepotism, though? oedd un o ffrindiau, I always want to say ffrind gorau, because there was literally six girls i gyd yn blwyddyn right. fi, so oedd nhw gyd yn ffrindiau gorau fi. No, nice. Ond oedd un o ffrindiau gorau fi, Riam. Yeah. Mam hi oedd yr um, pianydd, cyfeil, ia, yeah, a merch oedd yn neud y cwr and all that. Ac oedd ni gyd yn terrified ohoni hi. Really? Terrified, ond...
Ond oedd ei mam ffrind ti?
Ie, yeah, ond oedd hi'n scary achos oedd hi mor fel, like, ni'n mynd i ennill hwn. Ie, oh. yeah, oedd dim, dim, dim, ti'n fo, ffaffo o gwmpas yn ymarfer cor. It was, learn your lines, get your alto line. Oh. Ie, yeah, oedd yn scary. O ti'n alto? Alto, babes.
Cyn taw fe mae

canu. O, oh, ie, yeah, dyn ni ddim rheina yn ysgol ni. Ti'n gweld? Mae ma gwahanu... Os dys dyn ni jyst athrawon ni yn trio gorau nhw, a nhw yn dda. O, oh, ond... gen ni cyfe, ie. Yeah, ond ydych chi, you pulled in yeah, the big guns. The big guns came in. Mm.
Um, ond, nôl i'r stori, yeah. yw'r blwyddyn nath ni ennill y cor, o'n i'n blwyddyn pimp, yn meddwl, um, oedden ni'n trio ffindio lluniau, neu oedd rhywun, o, oedd ffrind fi Saz, oedd hefyd yn y gôr, oedd hi wedi um, WhatsApp yr grŵp yn dweud, ydy rhywun yn cofio'r can nath ni yn blwyddyn 5? Cor. Ac ni fel, I can remember it, ond fi jyst ddim yn cofio'r enw, whatever. Yeah. So ni'n trio ffindio fe, googlo fe, trio ffindio, blwyddyn 5, cor, yeah. safod yr erdd ar-lein. Couldn't find it, ond nes i ffindio lluniau o'r flwyddyn yna. Right. A nes i ffindio llun o'n ni fel cor. The next photo, cos ni fel, if I keep going, falle bydd na fel llun o fi a Gret yn neud yeah. deiawd ni. Next picture, yw'r llun o Amber Davies ath yn viral ar ôl Love Island. No way! So ni yn yr Eisteddfod yr un pryd a Amber Davies. A mae hi di cerfio mas gyrfa Anhygoel. perfformio arbennig yeah, gyda hi hun. A, yeah. So dyna tenuous link fi Love Island sydd o diwedd wedi gorffen. Oh, Oedd e'n quite good series i fod yn yeah, deg. Werth yeah. gwylio? O oh, ie, yeah, oedd lot fwy drama.
Nath Branch gweud oedd e'n brilliant. Oedd e'n really good, ie.
Yeah. Fair, fair dues, oedd y gyfres yn good. Mm. Give it to them. A fydde ti... Mm. Os oedd y ti sengl yn mynd ar Love Island? Dim Love Island, na. Fi'n gay, babes. Oh, yeah. I kissed a, a girl. A ti'n mynd ar I kissed a girl.
Yeah, bys ni, bys ni wedi trio. Bys ti? Ie, de, nes i dod lan ar application agwedd Big Brother, and then I was like, oh, I can't be asked. Surely not.
Mae'r faff o sgwennu mas y peth yw'r thing sy'n stop o fi yeah. rhag neud e. Yr unig beth na'n stop i fi, she like my kissed a girl pan o'n i'n sengl, mm. oi, cos nath gymaint o bobl, like almost a patronising amount o bobl half at fi. almost an offensive amount. Fel, o, pwy fi'n gwybod sy'n sengl? Ac yn struglo.
yeah, sy'n angen help. Yeah, yeah, yeah.

Ia, o- ond o'n i'n methu neud e cos oedd e'n BBC production. Nes i edrych. Ah, shit, ie, na, Ie. mae'n anthing yn mhopeth. Ti'n methu bod yn rhan o, ie, production company neu'r channel mae'n mas o, neu ffrindiau neu teulu ti, chwaith. Ia, mae e'n... Which is like crazy, cos os byswn ni yn sengl o'n mynd amdano fe,

Na, fi'n meddwl bod e'n just yn fel tegwch. Oh, fel bod pawb yn cael right, right, right. cyfle, cael ei dewis cyfartal. i wneud e, whatever. Yeah. Yeah, fair. Um, ond ie, yeah, fi'n meddwl, probably os ti'n actually yn staff, mae'n probably yn rhan o hwnna, slash, like, gwe bod ddim yn wrong yn y rhaglen, mm, then mae'n yeah. cymlethu pethau'n yeah. fawr iawn.

Rhedeg mas o stafell pob. Yr un peth a fi'n neud pan mae'n aros fan hyn anyway. Be ti jyst ddim yn neud, ti cadw e mewn? Fi jyst yn mynd i'r tŷ bach.
Y ti'n mynd yr holl ffordd i tŷ bach? Os yw hi yn y stafell, ie. Yeah. O, mae'n ar mental.
Bola bach ti. Jech, fi...
Wel na, mae'n... Ti'n oce, mae bola ti'n oce. O, ti'n think so. Just check on me after. Don't think so.
ond, um, a ti'n gwybod be, weithiau mae pethau'n digwydd, ond, ond ni ddim quite on the same page gyda hwn. Na. Ti a fi, na fi a Rich. Wel, achos fi jyst yn meddwl, fi, pan fi'n sal, mae bo, oh. mae corff fi, y peth gyda sy'n mynd i'w bola fi, mae yeah, bola fi just... Ie, ti'n sal, ti'n gwybod mae na. Na, so fi just trio ysgoi cael bola tost okay. as much as possible, ti'n gwybod? A, a peth yeah. fi yw, pan fi'n anxious, fi'n mynd yn gas i. Dim fart, burpy.

popo rhywbeth mewn i um, bol a buwch i cael y gas mas. What? Achos maen nhw'n cael gormod o fel methane build-up yn corff oh, nhw, a maen nhw'n rhoi fel thing yma, mae fe literally mynd... That can't be the best way of doing that. I also thought, was it AI? Ond sa'i meddwl, fi'n meddwl go iawn yw e. I've been tricked by AI a few times ar, ar TikTok.

really cute polar bears neu rhywbeth fel oh, hwn. A fi fel, not real. Hoff AI fi yw um, cats being rolled like bread. So mae bol anu. What?
What?
Na i danfon i ni ti nes mlaen. It's really funny. Fi so actually methu dychmygu beth yw hwnna. Mae Cats bol... being so rolled ma na, ma na like cath, bread. Mae yna cath yn gorfod lawr, a mae fe'n really chunky, bol a mawr, a wedyn mae yna cath arall yn fel, ro, fel nid o fe, nid o'r oh, bola. Cath arall yn nid o'r bola. A mae yna rhai cath AI, AI yw e? Ie, yeah, mae'n rhai cath AI TikTok lle mae cath yn cael full bywyd a mae fel mam nhw yn y, y, fel y, y bew'r gair, um, I was going to say abort, not abort, oh. abandon. Oh. Yn abandon on nhw. Yeah. A wedyn mae'r cath mae'n ymlaen i gael fel really tough life a fel mae'n fel crawl o lawr y stryd, mae'n suit yn cryo. Fel. Mae'n suit?
yeah. Mae algorithms ni'n really wahanol i'w gilydd. Really wahanol. Ie. Yeah.

Gwent slash that. Fi wedi gofyn, I don't like saying I set a rule, achos fi ddim eisiau bod fel croeso There are fy nhî, rules, here yeah, are the yeah. rules. Cos fi hefyd, ond ho- look at it, it's hardly like I've got a million rules going on, ond fi just ddim yn meddwl, right, it's a new build y tŷ yma, so mae yna tai bach ym mhob twll a chornel. Mm. Mae yna tri, it's a, two, it's a two up, two Yeah, ma' down, hwnna'n it's a modest crazy. abode, a two up, two Tri. down, and there's three toilets, Mae right? hwnna'n ridiculous.
Gan gynnwys, mae yna ensuite, right? Yeah.
dim, really, fi ddim, fi ddim, ddim yn mynd i trio i'w sorti bach yn yr ensuite. Na.
Ond, I don't see any reason i rywun cachu yn bedroom nhw. Na, that's...
Achos os mae'n gwynto... I beth?
And it lingers... A fi wastad yn meddwl bod yn bach yn weird thing anyway. Yeah. A fi just ddim yn... Like a massive room with like a huge like well, separate bathroom. I don't love an ensuite as a concept anyway. Achos Espe- especially fel, os o'n i yn y tŷ yma, er enghraifft, mae'r bathroom arall bit rownd y gornel. I know, ond mae fe wedi bod yn really handy pan mae rhywun arall wedi bod yn Oh, byw yn y ie, stafell ie, yna. ie, ie. Ac dyna un o'r resymau Fair. nes i gael e. Ie, ie, ie, i Fel gael bod 'na- separate bathrooms, Ie, i ie. cael separate bathrooms, cos pan mae pobl arall wedi bod yn byw yma. Ond nawr, probably wouldn't choose it. Just, just number ones a golchi dwylos a... Os na fel cawod? Ie, ie, ie. Oh, Mae cawod. So mae nice. mae- mae- mae'n handi weithiau, so. Ond, um, Yeah. So dyna beth byddai'n neud ti?
Uh, mae dyfu BBQ yn dod lan, di Sadwrn, barbecue. Ti sy'n hostio neu ti? Technically, ond yn ti dad Sam. So okay. ni sy'n hostio fe ond yn ti fe, achos mae'n fwy o size. Arleoliad. Etc, yeah.
etc, arleoliad. Uh, be arall fi'n neud?